exikhasini ka xitori mm. so loko hi vuya hi ye ndhawini yin'wana ya mabindzu lamakulu kwala joni kwala ni to ka ni nga ma vuli vito ku swi nga faka problem mara mara mara mi nga za mi mi fika kwalaho kambe mi ri mi xava mi xave hi hundred and twenty thousand mi hlenge mali leyi mi ri nine ya ri nine e mm. so hi fika hi xi xava ka loyi nga xi kumaka ye kwale ximoyiviyana xona loko hi fika ndhawa ko i casino a ni nge mm. boxi vito ma ri casino mm. swilo leswi vanhu lava swi endlaka va swi tivaka vanhu va ti-casino a hi munhu ntsena cause munhu ntsena a nge swi koti ku xi afforda mm. xitori xi fika xi va swin'wana n'wa jini loko u nghena laha ku na nyanga laha ndzeni ya muarab nyanga leyi yi kota ku tirhisa xilo lexiya xi yiva mali bank hmm. loko xi koka mali bank leyi mi nga ta va mi vule yoho loko swa ku mi lava hundred million xi mi nyika yoho loko swa ku leyi mi nga ta va mi vule yo xi mi nyika yoho hmm. so leswi hi nga nine nyanga liya yi fanele yi kuma ten percent ya mali leyi hinkwayo hmm, So swi la loko n'we mi calculator maybe mi ku mi lava hundred rand ma swa ku mi ta lava ten rand ten rand ten rand ten rand yin'we ya nyanga leyi fine hi pfumelelana mali yi vitiwa yi ta n'wana n'wa jani tshembanga mali yi nga yi vona la so yi hlayeliwa yi sheriwa then before mi famba va mi nyika minawu minawu ku yi nga leyi Nawu wa ku sungula yi va yimbirhi ntsena na ti-option timbirhi na option ya ku sungula loko mu huma laha mi pfumela swa ku lembe na lembe hi munhu hi munhu ku ta fiwa and a mi choose ku ku sungula mani loko swi nga na yini swi ngo lembe leri ku ta loviwa kaya lembe leri taka ku loviwa ka n'we njalo njalo liza helela tlakusiniwa hansi rotate hi ndlela yeleyo swi ngo each and every nine years ka ya ku ta ku ta loviwa mhaka xilo lexi mm. hi ala yeleyo option hi la ku twa ya vumbirhi ya vumbirhi ku na huku yin'wana va ri spiritual chicken loko va swi vula vo yo humelela nje kwala mm. kantivo va ku tala vanhu ti-celebrate tin'wana ni nga ta ka nga tiboxi nkotlane na tona ti yendlini option leyi ya huku Mm. so yi tirha so leya huku loko u ri malembe wehe va calculate hundred ntsena loko u ri na twenty years swi ngo va ta ku nyika mavele ya lama nga ta hlanganisa malembe wo ma va hundred loko u ri na twenty years va ta ku nyika eighty ya wona loko u na thirty years va ku nyika seventy years depend ku na malembe mangani ma ku nyika yini mavele mavele mavele mavele e tindzoho mm, mm, mm. va ti va ti hlela ti va loko ti hlangana na malembe wo se laha ntsena so loko swa ku mehe nkarhi wolowo a ni la ku vula malembe a mina loko swa ka ni ri na twenty years swi ngo mehe a ni ta va nyikiwe eighty va nyika huku liya huku liya vele na vele ri representa lembe U ku liya loko yo dya two swi ngo we mali leyi u ta yi dya for two years u fa hmm. se mi ni vutisaka ni ku huku leyi no mali yi dya mavele a ku fika kwini ka la mi nga tshami va endlela va ku huku liya yina khwira yo tsongo ngopfu loko yi dya five u na laki hmm. swi ngo kahle kahle a wu nge yi teki mali liya u ya hanya more than five years loko u teka option ya mm. ni tsandzeka ku ku chuza option ka ti-option teto hinkwato mara va ko vambirhi ka lava nga famba na va nga pfumela va hanya mara swa tika n'wana n'wa ji mm. ti-female ta hela hikuva va va ndzi ri lembe leri ndzi lembe leri taka and lembe leri ndzi lembe leri taka ene swi vula swi vula ku lavawani va va choose option liya ya yo sungula yo sungula mm.
mm. ende swi va va ka hi option option leya ku sungula a wu choose ku leswi xi nga ta teka munhu ka family ya mehe ni ta xi nyika mani mani xi teka lweyi we u rhandzaka yena mbilwini hambi u pretend ku va ni n'wi rhandzi mara xa swi vona swa ku wa n'wi rhandza xi teka yena Mm. so va dya mali va right va fune ngopfu no mi byela ku va mani mi nge tshimi mara mi nge swi vuli no vula ku loko no mani mani i so hi mhaka so mi nga hlamala mi ku i hi xilo lexi mm. se marito lama n'wana wa jini na vula leswaku a yi mhaka nyoka ntsena swi tele leswi vanhu va swi endlaka mara a swi na a swi na switandzhaku swa kahle ko mm. sacrificeiwa la ntirho wa mm. koholo hi nga ha ti ntse a ku na xin'wana se ni byeleni laha papa ka option ya ya ku